Кенә гүләйтте, гүләйтте, килеп җиттем. Инде үзенчәлекле бер тарихи центрга, парк монда урнашкан менә мото иттереп крепецка крепецка барыбыз и менә монда театрдыр инде мин театр дип уйлыйм чөнки совет союзы театрларына ошаган инде бу галны китерә аласыз инде мондый здание колонналар белән

Вот. Просто парковый зона ведь инде таулар артта матур и крепость. Хуҗанский крепость. Хуҗанский Кремль. О, фонтан кырында бик кызыклы статуя тора. Менә парковый зона тоже бик матур аккуратный. Но монда дагы нинди табыла кешеләр. Бераз гына тәртип боза торган. Вот. Кем бу? Хатын кызмы, иратмы, хатын кыз. Кәҗә мөгезе белән, аркар мөгезе белән. Ну, бу чисто иранский, индийский рак скульптурага ошаган. Хәзерге современный Таҗикстан Нина бик турки любит. Вообще индийский статуя ашаган. Вот. Менә парковый зона и крепость. Крепость инде э, аңлыйсыздыр инде бу капитальный ремонттан соң булган нәрсә. Вот. Арка бик мощный. Крутой арка. Э, Сөйләделәр инде крепостның әллә 5 ме, 10 ме гына проценты калган булган тарихи. Үз вакытында гади халык кем фундаментка, кем стенага таратып алып бетергән. Менә бу ни яхшы бу, арка бик матур. Батыр парк. Абзый карап тора бит инде. Менә парковый зона. Бик матур. Аккуратно менә монда төрле төрле ниләр дә бар сатуга. Сход воспрещен дигән. Хуҗанский крепость. Таулар инде матур инде. Менә миңа Таҗикстанда иң шагын әйберләр ул таулар. Һәм иң курыккан әйберләр дә таулар. Шул таулар өстендә бит малай юллар салып бетергәннәр. Йөриләр шунда. Менә шундый парковый зона инде мотор гына, аккуратный гына Хуҗанс. Стена астында, менә монда тарихи стена калган, ул кирпич түгел, теге насыпной форматта. Парк бара бит инде. Өстә ни Канатный дорога бар. Жүрсә машинада утырып, маташып карармын жүреп. Парк, кстати, бик мотор. Аккуратный. Но опять же инде әйтмим. Кайбер кешеләрнең тырышлыклары турында. Җыештыручыларга зур рәхмәт инде. Бай парк мотор үзе. Аның менә бу

Картада күрсәтә набережный бар икән. Юлын тапсам, чыгармын. Менә клипска да керербез. Ну шундый тау өстендә булган инде. Менә бу насыпный дип аңладым мин. Менә клипсның өлеше инде бу. Шулай насыпный форматта калган. Бар кырына гүр әйттем. Менә монда бик матур гына агачтан ясалган композиция. Гаҗәеп матур бу, хөрмәтле дуслар. Телефонда вряд ли күреп булыр моның. Шул кадәр искусный ясалган һәрбер элементын. Субханалла, вот менә сиңа мә. Буймырчы шай агач, агач җыелган. Анар киселгән, ясалган. Әкәмәт монда элементлар күп, вак-вак. Хотя, по сути, бу Юранды кебек әйбер инде. Но бик оста ясалган. Менә менеп карыйм эченә кереп. Әле куполообразный урыннары да бар. Шушындый өч беседка. Берсе центральный, икесе боковой. Әле тегендә керебез, керебез эчендә карарбыз. Карагыз.

Моның да купаллары. Хөрмәтле дуслар, менә күрә аласыз инде. Нинди мотор парк. Гаҗәеп мотор монда. Әле кошлар йөри. Бездә булмаган мотор кошлар. Таулар. Канатны дорога эшли башлады. Кемдер йөри канатны дорогада. Мотор монда. Шушы мотор урында Камали Хуҗандиның тора инде хәйкәле. Аккуратно гына, матур гына розалар, чәчәкләр арасында кошлар сайрый. Камали Хуҗанди ул инде местный ни, шагыйрь булган дип аңладым мин. Важный кеше булган инде. Хәзер әкренләп кенә чыгып карыйбыз сезнең белән Сырдарьяның набережныена. Менә, хөрмәтле дуслар, Сырдарья. Булдым Амударьяда, менә кызы Сырдарья бит инде. Менә канат көйри. Моннан тегендә кадәр бу инде күбрәк туристический маршрут. Теге рабочий маршрут дип әйтмәсем. Аккуратно гына, матур гына иттереп. Тегендә кемдер балык та тота. Төшеп карыйк әле. Балыклары бар микән, юк микән? Баскычны таптым төшәргә. Монда бозу да карап тора миңа, җәп йөрисең дип. Балыкчы абзыйны карарга килдем әле. Балык бар микән дип бездә шөй сыйла бит. Балык бармы дип. Якынрак та күреп була. Хуҗан шәһәре менә. Хуҗан бик яхшы урында урнашкан. Монда су да бар, таулар да әзрәк.

15 самани бер якка, 15 самани икенче якка. То есть 30 самани тора. 30 самани инде ул 260-270 сум. Минем честно әйткәндә, кадәр акчаны тотасым килми. Чөнки ул акчага мин рәхәтләнеп полный обед ашый алам. Вот. Лучше башкасына тотырмын. Ә канаткаларда мин кыш көне йөрим инде рәхәтләнеп. Горнолыжкада. Кыйммәтрәк була шул. Монда 1 километрны үтәр өчен 270 тәңкә түләсәң. Туристлар наконец немецләрдер инде. Туйлар. Яшьләр. Милеки генә икесе дә. Парлар әнә. Модно-модно киенгәннәр бөтенесе дә. Менә килеп кердем, крепость эчендә шундый музей. Вот. Глобус копия работа географа деген. Глобусны күргәч тә сразу әйләндергә килә инде ярамый дигән. Шулай. Аска төшеп китерәйек кышлар беренче булып. Нәрсә бар икән монда? Кстати, бу рәсем түгел. Бу барсы тагын ясалган нидән? Таҗикстандагы булган мрамордан, таштан, граниттан. Фреска. Орнамент, мозаика. Да, оста ясалган. Только

Үзенчәлекле рәсемнәр. Ә! А, аңлашылды, дуслар. Монда Александрның әнисе аны тапты. Монда Александр белем ала.

Александрның үлгән инде менә салган. Нигә яраталар Александрны бу Азия ягында? Чөнки Александр бит инде үзенең великий походы белән Таҗикстан территориясеннән үткән. Сөйлиләр бит инде хәтта-ки Искандер күл ул Александрның йөргән күле дип. Менә монда даже мозаика бар.

Менә бу табут. А то кайберләр әйтәләр, гроб ул христианский дип. Җәмәгать исегездә калдырыгыз, гроб ул христианский бер түгел. Аны христианнар уйлап чыгармады. Вообще беренче христианнарлар иудейлар, еврейлар булган, алар чүпрәктә күмәләр иде, кәфенлеккә төреп. Э, гроб ул элек-электән килгән, әле христианнарга, мусульманнарга кадәр булган әйбер. Шуңадан аны урысныкы гына дип әйтү ул зур хата. Ул үзеңнең белемсезлегеңне генә күрсәтү булып тора. Групплар уже, белмим, якынча 4000-5000 ел элек кулланыла торган булганнар. Кахрамони Таҗикстан дигән менә бу алты великий кеше Таҗикстанда. Паузага басып карый аласыз, кемнәр алар. Су яңа Таҗикстан тарихы бит инде.

Танур. Монда керергә ярамый. Менә моны ниндидер иске җирдән алып килеп ясаганнар шушындый бер национальный дом таджиков дигән. Ну, болай яптырмаганнардыр инде алар. Чөнки мин күрдем, хәерче таҗикларны чыктырганнар, өйләренә кереп карадым. Бик бай кешеләр шулай торгандыр монда картинада кебек. Вот, Корней духовой музыкальный инструмент дигән шундый. Төрле төрле әйберләр монда. Посудалар, комганнар. Менә крепостьның нигә бит инде. Планы, макеты. Ничек булырга тиеш, ничек планлаштырыла. Менә бусы бөтенләй вернов отдел. Менә бусы мин йөргән элек күптән калган насыпный фонд форматта. Менә ничек элек булган инде ул. За төрле калдык пустокларын тапканнар бит инде. Барында. Ну, крепостька үзенә юл ябык кебек, кереп булмый кебек. Крепость ябык булып чыкты. Жүреп булмый. Стройка бара, ремонт бара. Ә мин все-таки планлаштырам нигә менергә. Канаткага. Туда-сюда 30 сум, самой не кыйммәт ул, конечно. Но мин бит җәйгә яратам. Шуңа туякка барам. канатта кайтачакмын җыю. Нәҗә үтмәсәр, паралкада булырмын Аллага тапшырып. Утырдым. Монда күрсәгез, диван куйганнар. Таҗикстанда яраталар инде диваннар, ниләр. Так. Киттек. Сырдарьяны карарга. Менә крепостьны күрегез өстен. Бәлки монда күренмей, агачлар каплый. Менә шундый яңа мәчет салалар инде монда. Архитектурный стиль не инде. Самаркандского типа. Ә бусы менә крепостның тарихи урыны менә бу чынында булган әйбер. Так, что-то без туктап калдык. Яшьләр йөриләр аста. Һәм дә туй, фотога төшәләр. Видеографлар. Опа. Ә без барабыз диванга утырып. Әнә тегендә археологлармы, строительләрме йөриләр. Самаркандский купол ясыйлар әнә. Менә хәзер нинди технология белән эшлиләр, күрәсезме? Әлек нинди технология белән эшләгәннәр икән. Вообще кызык. Барабыз горнолыжный курортка. Киттек. Менә крепость. Монда качып менеп була инде кеше күрмәгәндә. Аннары эләктерергә генә могут просто. Кирәкмәгән сораулар, ниләр. Менә горналышка. Инде мин сокланып гүләйтеп йөрдем бу матур урыннарда. Менә әзрәк кенә кешеләр йөри башлады. Беркем дә юк иде. Вот, әнә теге ни, алты кешенең бюстлары тора. Менә монда ресторан корабль кебек ясалган форматта. Күпер, Сырдарья өстеннән күпер. Уза. Амударьяда жүрдем, Сырдарьяда йөрдем, икесендә суын тотып карадым. Барабыз. Хәзер өстән. Менә күрә аласыз. Анда бер мәчет тә бар әле. Эшли микән бу? Төзелеп кенә килә кебек. Бик мәзәк эшли бу канатка. Тут изборота әкренәя, тут изборота әкренәя. Таулар. Прямо на стадион. Стадион кырында менә диск, не спортивный футбольный площадка. Менә туристлар бара. Күрә аласыз. Чит ил туристлары, немецләр. Киттеләр. Кстати, диван торгач бигрәк рәхәт икән. Торып рәхәтләнеп утырып барасың. Диван өстендә йомшак, удобный спинка. Әзрәк ашыкмыйча рәхәтләнеп тә йөрергә кирәк. Конечно, мин асылым моннан әлбәт 3 километр җәяү кайтыр. Ләкин барыбер кызык. Сәрдарья. Хуҗант. тренер балаларны өйрәтә шулай кирәк болай кирәк дип әнә сендәгедә барасың монда барасың дип анда футбол уйнарга өйрәнәләр спортны разве иттеләр монда менә теннис монда баскетбол дип язылган монысы тоже ниндидер менә монда ни уктан отучыларның мишиннары тора Тегендә беговой комплексына йөгерүчеләр бар әзрәк чабып йөриләр, бегуннар. Монда тагын теннис. Вообще теннисны яраталар. Монда тагын футбол, монда тагын футбол. Тегендә тагын теннисный корт. Мисыр Ледовый дворецка ошаган. Бассейн микән бу? Ну, менә монда бик зур спортивный кластер формасында ясалган бит инде спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен. Пробежка бара, яшьләр җигереп җөриләр. Монда талап торалар укытучының да, тегеләй кирәк, болай кирәк дип. Менә монда бик зур монумент бар. Опять Исмаил Саманидер инде ул. Өй аска таба каскадный форматта әнә төшә баскычлар, клумбалар. Аны да карап китербез. Бик матур күренә. Аны да күрербез. Вот. Менә монда укчылар аталар. Школа лука. Вот. Менә монда агачлар арасында мишеннәр торган ул күренми. Ояттан барганда күренә иде, менә чүп иттереп аталар, төшереп җибәрәләр. Монда яшьләр уктан аталар. Аташалар. Боларның хәзер гимнастика китте. Берәрегез аптырап калгандыр, нишләп теннисның шулкадәр плащ аталары күп дип. Җавабы гади, чөнки Имам Али Рахманов үзе теннисны бик нык ярата. Шуңа тагын тенниска монда инде аеруча игътибар ясалына бит инде. Теннис уйнарга кешеләр күп икән монда. Большой теннис. Площадкада менә ике кыз бар. Теннис уйныйлар. Теннис вообще кызык уен на самом деле. Бик күп көч кирәк аңа. Йөгерергә дә кирәк, сугарга да кирәк, карарга да кирәк. Теннис үзе кызык уен. Мин уйнап караган бар бер-ике мәртәбә. Йөренәсем килә чыннан да берәр вакыт. Теннис уйнарга өчен бернинди площадка да. Шуңа авылда тору мине бераз ардырды. Шәһәрдә андый бер бит инде более возможный. Нынче хуйнилар тык. Тык. Тык. Тык. Мин кебек уйный икән бу. Монда менә площадка не зур теннис күп кешеләр җыелып карап утыра алсыннар өчен. Йөреп төштем. Бигрәк әкрен бара. Ну, теге прогулочный булганга инде. Ашагасы юк. Әзрәк күккә чебит тә башлады әле мин соңгы вакыт машинада тагын. Бу бердә дә хәзер әйдәгез шушы парк кебек әйберне күреп китик. Һәм беләсез беренче әйбер нәрсә, менә мин бит теге трассаларда, тауларда йөргәндә аптырый идем, монда сарыклар мишәйтеп йөриләр дип. Көтү, көтү. Беләсез менә нәрсә, күрсәтәм. Шәһәр уртасында, главный паркта Сарыклар җөри ашап. Үләнне. Беркем дә бәйләми, беркем дә карамый. Сарыкларның, конечно, курдюклары мощный. Шундый мощный курдюк сарканчык белән мусыйны. Җөйләр, ашап. Әле монда бер-ике бозауны да күргәнем, алар киткәннәр уже. Шәһәрнең центральный паркында. Менә бит инде ни.

Менә шулай шәһәрнең күренеше бу якка, теге якка. Ә монда тагын бер ыстырлы бар әле. Ни формасында? Тач. Татарча була инде ул. Корона урысча. Ике арыслан, как всегда. Ул стендга барып йөрдән мәгънә күрмим инде мин. Аерым әлеге хәтигә кадәр чагасы бар. Менә балыкчы җегет пакетик күрсәтте, мактанып алды. Ну, вак инде балыклар. Ну, хотя бы нәрсә тоткан. Бөтенләй буш түгел. Менә барабыз күпер буйлап.

Таулар. Шәһәр. Менә байрак, герб. Инде не безнең флаг. Күреп китербез икесен дә якынрактан. Менә байрак бит инде. Милли герб. Хәзер менә монда Сәүкаев сыякка флагка таба.

Сәгать менә 6 чартыга якына я уже. Парк мотор. Менә монда фонтан эшли. Күп җирдә фонтан эшләмәсә, монда эшләп тора. Саталар монда. Кисәләр дә, ташлыйлар да, үстерәләр дә. Чәчәк кибетләре монда.

А тут нету. У нас Таджикстанда тыгы. Странно. Дуслар, белмим инде хәзер 25 нче кибет булгандыр, бөтен саптырап карыйм миңа. Жүгергә барган кебек. В смысле? Кепка с Таджикстаном. Шулай акаеп карыйлар. Син дурак что ли дип миңа шулай карыйлар. Әйтәм, мин йөрим, сәяхәттә шундый бер малайларыма сүз бирдем.

Имеш, шут дидем, аннары ташладым ул чудлауны. Телефоннар кибетенә кереп карадым, төшермәдем инде анда. Компьютерлар кибетенә кереп карадым, әйтәм, бәлки бездән арзанрактыр инде дип. Юк, җәмәгать, ни гаҗәеп, санкцияләр астында булуына да карамастан, Россиядә телефон арзанрак, компьютер арзанрак, планшет арзанрак. Ой, Алла, куркыныч инде монда. Махын бәреп китерергә моны. И Таҗикстан турында гына сөйләмим, Үзбәкстанда да кердем. Казахстанда Казахстанда бушный телефоннар арзанрак. Вот ансы бар. Но яңа телефоннар тоже кыйммәттер кебек тоелды миңа. Шуңа ни гаҗәеп, бездә Рәсәйдә әле һаман Предпринимательский жилка бик көчле. Әллә нинди бер тау санкция булса да, молодцы булдыралар. Доступный бәягә почти бөтен техниканы саталар. Аптырыйм, Азиядә, менә бу Средний Азиядә кошларның тавышы ужас. Машина тавышын баса. Менә бу агачта меңләгән кош, Телефон белән күреп бетереп булмый инде аны. Ну тавышын ишетәсез. Ә кәмәт монда кош әнә өстәлә дә өстәлә. Тавышлары ужас. Круг ясагач килдем яңадан Пәнҗешәмбе базарына. Монда көндез бушлык иде, хәзер бөтен җаны арбуз, кавын сатучылар басты. Кеше китер дип уйлаган идем, юк монда. Ходым, ходым. Сәүдә бара.

Уже границаны башка яктан үтәргә алла бирса. Менә кичке Чкаловскийның поворотлары, монда мотор, посветкалары бар. Хәзер кайтам гостиницага. Видеоларны монтировать итәргә кирәк. Моны сезгә карага җиңел. Э, чын барлыкта да аларны монтаж ясау, кисергә, турайтырга, тегелә итергә, булай итергә. Кай вакытта бер видеоотрывок ясар өчен Бер сәгать, сәгать җарым килә. Ә иң авыры ул стабильный интернет табырга. Чөнки һәрбер видео кисәк ул 3 гигабайт, 4 гигабайт интернетны таләп итә, 5 гигабайт. Ә он минем теге симка аша эшләп булмый аны. Менә мин Бустан дигән гостиницадан хостелы бар. Обязательно керегез, бик яхшы гостиница. Бишле, твердый бишле бу гостиницага. Вот, шуңа тагын э, стабильный интернет Wi-Fi кирәк. Стабильный интернет Wi-Fi булмаса, бер нәрсә дә заказ итеп булмый. Иң, иң авыры беләсезме нәрсә? Э, Таҗикстанда особенно сизелде инде ул интернет не стабильный. Менә мин куям 5 гигабайтлык видеоны э, нигә инде YouTube-ка җибәреп. Ул әкренләп кенә бик әкрен эшли. Останавливать итә дәген. Аннары интернет үзелә. Монда Таҗикстанда частый проблема ул. Шул интернет үзелә дәген. Аннары установка яңадан башларга кирәк. Шуңа да кайбер видеоларны куер өчен минем вакыт үтә 3-р, 4-р, 5-р сәгать һәм мин чыгып йөри алмыйм. Үземнең сәяхәтемне дәвам итә алмыйм. Чөнки телефонда минем бөтен монтаж бара. Телефон белән чыгып китеп булмый. Видеоны куеп бетерергә кирәк. Шуңа бик җиңел эш түгел. Вакытны күп ала видеоны ясау. И нәрсә әйтәсем килә? Минем төп максат кешеләргә карар өчен видео ясау түгел, бу минем видео дневник. Картайгач 80 яшек бабай булгач үзем карыйм мин моны. Инстаграмда кибет, я обязательно догадайтесь, монда нинди мороженое? Гост, чаллы. Чаллы мороженое Таҗикстанда яраталар. Хотя Узбекстан, Казахстан чаллы мороженое сатканын бик күрмәдем мин. Таҗикстан иң җирагы болардан, монда бар. Чылны